Birde ýetimiň malyny ima görýin diýip gowy tefsirli geçdi. Ýetim menen, ýetimi saklaýan menen men kähäteýin diýip, iki barmagyň ýakyn bolşy ýaly jennetde meň menen bile bolar diýipdir. Behterin öý, içinde ýetim bolan öý, bi, betterin, iň biderek öý, içinde ýetim bolan öý diýipdir. Ol ýetimike, ol öýde synalynýan bolsa, ehtiram goýulýan bolsa, mähebbet edilýän bolsa, behterin öýdür şo. Ol ýetimike ezýet-azar berilýän bolsa, haky iýilýän bolsa, o iň teleketerin öýdür o taý. Behterin öý we biderekterin öý, ýetim saklanýan öýdür diýipdir Pygamberimiz.

Edil şu ogluň ýaly et. Ýene-de urmadan başga ýol tapsaň, şoňa bar, diýipdir. Ýetim aglasa, arş titreýär, diýipdir. Ela ta ne gerýet. Habardar bol, ýetim aglamasyn, ki arşi azim, Hudaýyň uly arşy, belarzat, hamiçon be gerýet, ýetim, atasy ýok, barmasy ýok, janasy ýok, hana diýjegi ýok, gujagyna aljagy ýok. Ýetim aglasa, Arş titrär şony aglatmajak boluň diýipdir. Çu bini ýetimi serefkende piş, Medih busi ber ruýe ferzendi hiş. Eger bir ýetim oglan seni gözläp duran bolsa, oň gözüniň alyna öz ogluňy ogşama diýipdir. Öz janaňy ogşama, dädesiniň ýokdugyny ehsas edagamasyn diýipdir. Yslam dini mähebbet dindir doganlam. Şeddat diýe, Şedit diýe iki dogan barmyş. Olaňkisi patyşamyş. Şedit-de dünýeden geçipdir. Şeddat dünýäň kän ýerini alypdyr. Soň bi asmany kitaplary, gökden gelýän kitaplar, Hudaý tarapdan gelýän kitaplardan-da habary barmyş. Özi-de bir zalymmyş. Soň bi aýdypdyr, Men diýipdir, ýeriň ýüzünden bir jennet saljak diýipdir. Tamam dünýäň ýüzünde gyzyl kümüş görseňiz ýygnaň diýipdir. Tamam ýygnapdyrlar. On ýyllap aýlanypdyrlar, ýeriň ýüzünde behterin howaly ýer tapypdyrlar, bagly, bir otly, hemme zady muheýýa bolup duran on ýyl aýlanyp-aýlanyp tapypdyrlar. Oňam oň içinde gasyr tikmäge durupdyrlar, jennet bejerjek diýipdir. Bir fersah der fersah, alty kilometr der alty kilometr edip başlapdyrlar. Ynham heşt goýmaly kerpiç goýmalyda bir kerpiç gyzyldan bir kerpiç kümüşden bir kerpiç gyzyldan bir kerpiç kümüşden on bir gasyrlary bejerenlerinden soňra ýaplary geçirtdiler suwlary geçirtdiler içini de tamam elmas lü'lü mürwarit oklaşdyryp goýupdyrlar her ýeri edil şu jennetiň käli etjek bol on zulum ýüzünden her zenana erkek bolsun gyzyl kümüş bolsa alypdyrlar şol ahyr bejerilip barýaka Bir ýetim oglanjygyň boýunda bir iki mysgal kümüş galypdyr. Aňyrdan bir zalymyň biri muň de boýundan alakany silkip gyryp munda alyp gidipdir. Ýaňky çaga doga etmäge durupdyr. Ýa gyýasal mustagysyn, agysna! Eý, Kömek isteýänlere kömegiň ýetirýän Hudaý bize kömek ber bu gadar zulumlary etdi dadymyza ýetişmeýän bir iki mysgalçy kümşüm madda ony alyp gitdi diýipdir. Ol şetdada-da habar beripdirle sen leşgeriň menen gel indi bi bustanyň jennetiň amada etdik diýip oda näçe aýlyk ýoly ýurdy bilen goşuny bilen leşgeri bilen hemmesi ýygnanyp gelýä kala ol çaga o jana-da doga edipdir ferişdelede ämin diýipdir

Eger zoruň bize-de ýetýän bolsa, zoruň gaýby bilýän Hudaýa ýetmez diýipdir. Zurmendi mekun ber ähli zemin, ta doa-i ber asman nerebet. Bir wagtda özüňden etekräk döwletde adamym bar, pulum bar, zadym bar diýip-de, bir zeýif adama zulum edagama, bir wagt bir dogaň niri göňe gaşyn uçup gidegamasyn diýipdir. Behem ber mekun tatabani deli, ki ahi jahani behem ber kanet. Bir wagtda bir çaga, bir jana, bir zenana, bir erk adam, bir zeýif adam içinden ah çekamasyn, bir zeýif adam ah çekse, dünýäni beham gurar diýipdir. Ol jana ýetim oglan ah çekende, bir leşger, bir ulukan dünýäň padyşasy bolup duran Şetdat leşgeri bilen bile heläk bolmadymy diýipdir.
Kaşki biziň zamanymyzda-da, ylym zamanynda Kompýuter zamanynda, ynsan gürleýän zamanynda, kaş ynsan, zenana we erki adam özüniň hoşlugyny Hudaýyň halal ýerinden gözlän bolsaýdy. Özüniň lezzetini we süýjüligini bazarlardan dörmeýän bolsaýdy. Filmleň içinden gözlemeýän bolsaýdy. Onda zindigiler abat bolardy. Eý jawan dos! Eý musulman! Näme diýip öýlenjek bolýarlar we öýlenenleriň arasynda ýalan kän? Näme diýip ýalandan kasam kän içýärler? Näme diýip är heleý indemmeýlek günbe-gün bir-birine ynanmaýar? Delili näme? We delili görnüp otyr, ynanar ýaly däl. Elini Kuranyň üstünde goýup dur, Wallah diýip aýdyp otyr, aglap dur. Hudaýyň adyny tutup otyr, aglap dur. Hamana izdiwajyny jurlajakmyş. Aglamasada, zindigisi dogrulanjakkä, şuň öz pikirinde şobada.

Ondan çilim günbe-gün talap-da köpelip barýar. Ynanan hakda biri-birine. Bir öýlerine gitip gelende ýüregi ýarylyp barýar äriň. Ýüregi ýarylyp barýar. Ynanar ýaly dälem. Ýa är öýüne gitse, bir ýaňa baryp gelse heleýi yza berýär. Ýüregi ýarylyp barýar. Ynanar ýaly dälem. Kaş raýat edilýän bolsaýdy. Kaş özüniň hoşlugyny halal ýerinden gözleýän bolsaýdy. Ýa meselem, seriallary, filmleri gözleýär, Eý, musulman, eý, düşümli, eý, sowatly, ylymly, şu gürrüň gowy düşüneýli, film gözleýär, oňa filmiň içindäki zatlary öwrenýär. Ahy, filmiň içinde bibereketligi teswire çekilen ahym! Oň içinde fakat saňa bir haram iş etmege, fysgu-fujurlyga ýol öwretýär. Emma zindigisinde aýandyda dargajygyny öwreden ahy oň içinde! Ony teswire çekip bolmaýa filmiň içinde. Hamana bir adam ýa bir zenana haram iş edýä, ýa birin gowy görýä, ýa bir ärli heleýi gowy görýä, ýa bir izdiwajyň içindäki zatlary, haram zatlary hemmäňiz düşünýäňiz we bilýäňiz aýdylyp duran gürrüňi, şony gözleýä, şo ýola görä-de gidýä. Hamana filmde muwafak bolupdyr-da, emme o filmde soňram zindigi dargajagyny ýada salmaýa ki, ýa ony teswire çekilmeýä ki filmiň içinde. Emma zendigisinden bereket gaçýar, jamaany dargadyp barýar, ýaşululary gaýga goýup barýar, döwlete, millete gaýgy bolup barýar, darganaklyga düşürip barýarlygyny filmiň içinde meger teswire çekip bolýan zatlam şu zatlar. Çekip bolanda aky bu zatlar. Oham bärki pahyr gözläp, kim özde, düşümli, kim özi, bir jamaanyň bir tähsilkärde gyzy ýa oglany gürrüň etseňde, ýok men özüm bilýän diýýär. Ýo özüm düşünýän diýýä. Bilýän düşünýän zatdy şu filmden öwren wati. Eý Enatlla, eý Hajy däde. Näme diýip eý jawan dos. Aýa şu gürrüň ştada agzalmak bilen jameaň kähel bolýam, bolmaýa. Näme diýip şular eşitmän şik bolmaly. Näme diýip bilmän şik bolmaly. Eý, her kim bilmän şükürt gezipä, bir metjidiň agzynda ýöne, hawa, şüjre jame-e şeýle bolupdyr diýip, halkyň bir gürrüňini agzasa agzaýa-ha, ne ýüregini ýakýa, ne nätse bolarkam mundyýa. Eý, kime äsär etmeli şu gürrüňle? Eý, kimiň içinden geçmeli şu gürrüňle? Jame-e diýip nämä aýdylýa? Üýşürili baga aýdylýamy? Jame-e diýen ýeke-ýeke, afrad, tek-tek adamlara aýdylýa. Ogul-gyzymyza düşündirmeli ki, jan ogul diýmeli. Jan gyzym diýmeli şijiri gürrüňleri badyr diýmeli allanma filimlere diýmeli. Jowan dos gulak as gyn zaman bolupdyr. Bazardan tut danyşgalardan tut işleýän ýeriňden tut uly konurkon şäherlerden tut gaty gyn zaman bolupdyr harama barmajak bolsaň. Bir ýol wagt az onda da bolsa bir ýol resulullah öwretipdir aýdyp bereýin. Pygamberimiz Muaz diýen sahabasy ýigrimi alty, ýigrimi ýedi ýaşynda jawan sahabasymyşdy. Eý Muaz! Wallahi inni la uhibbuke, men seni beter gowy görýän diýipdir. Berekella gönenen Muaz. Hop, Muaz aýdypdyr, ýa Resulalla men-de seni gowy görýän diýipdir. Onda aýdypdyr, eý Muaz!

Seni zikr edip ýaşaýyn, Seň berýän nygmatyňa şükür edip ýaşaýyn, Seň ybadatyňy ýerine ýetireýin. Şu dogany ölinçäň et degel diýipdir. Doga et şu doga. Allahdan zor kömek diläp dur. Hudaýa maňa kömek ber diý. Ýalňyşdyňmy? Hudaýyň gapysy açyk, ýene bar. Öýle namazdan soňra ýaňşdyňmy? Ikindi namazda ýene Hudaýdan dile. Ikinjiden soň ýene ýalňyşdyň. Agşamdan soňram ýene dile. Agşamdan soňram ýene ýalňyşdyňmy? Ýasydan soňram ýene dile. Şyň adyna musulmançylyk diýäle. Şy, tamam, hezreti Adamdan tä şu zamana çeli Allahtagalaň ýoluna gelýän adamlaň ýoludyr. Dünýä we dünýä ähline allanama. Hudaýdan alyp galýan keplere allanama. Hudaýtagaladan we Hudaýyň nurundan alyp galjak gürrüňlere allanama. Bir biderek hafa adamlaň filmlerini görüp, bikülli bernamaň şoň içine giripde guýa gaçamaýly. Guýa gaçan bolsaňda Hudaýtagala ýene ýol goýupdyr, ýene jaý kän goýupdyr, wagt kän goýupdyr. Pursatyňy elden berme. Nygmaty elden berme. Bes, şu zamanda gyn näm? Özüň gezip biren ýeriňde, işläp biren ýeriňde, Ýa özüm men gaýym bolaryn diýip, ahun-da aýdyp bilmer, sofy-da aýdyp bilmer, garaçy-da aýdyp bilmer. Bu zat bilmek bilen näl? Bu zat käde-käde şejilik nurlara tykylyşmak bilen, Hijret perişde, nur, bereket dökülýän mejlislere özüňi oklamak bilen özüňi saklap bolýa we Allahdan bäş wagt namazdan soň dilemek bilen, ýo özüm bilýän, bilmek bilen bolmaýa bir zat. Bir zat nuryň etegine özüň sokulyşyp, nuryň etegine girişip durmak bilen bolýa. Habiba.